Kia ora ana Tia. Kia ora mama. I tenei ra kei hau tetahi rahi. Kia whakaari atu ki a koe. Mau tiki te pouaka o te purere hua ko. Taria mai ki konei. Mmm, titiro ki tēnei mea. He aha ēnei mea? Mā māna ēnei mea e, e, e hua kia mōhio koe he aha ngā ingoa o ēnei mea katoa. Ka tīmata mai konei. He pūrere hua tēnei. Pūrere hua. Ai, pūrere hua. Ko tētai atu kupu mo tēnei, ko te pepe. Kōrero mai pepe? Pepe. Ai, no te nōta. Tērā ingoa. He aha te kara o tēnei pepe? Arani. He arani, ai, he karaka rānei. Ai, me te, me te mangu? He he kōtingotingo, koinei ko ngā kōtingotingo. Titiro ki tēnei mea. He rau. He rau. Rau. Hai. He rau tēnei. E hēna koe ki te whāwhā? Ki te rau? E hara tēnei te rau tūturu, nē? he kerihau. Engari he pai te kite, he pai te whāwhā, he aha kei runga i te rau? Atu nei. He hēki, nē, he hua. Te te atu kupu mo ene nei, he hua. Me ngā anuhe, ngā wāhi anuhe, nē. Ngā anuhe iti. E hia ngā anuhe? Ka kite koe. Ko, ko ngā anuhe ko ēnei mea. E? Ko ngā hua ko ēnei mea. Tahi, rua, toru, whā, rima, ono, whitu. E whitu ngā hua. E hea ngā anuhe? Tahi, rua, toru. Oh, e toru ngā anuhe. Hmm. Kia tēnei mea. Anu he. He anu he. Ai. He nuku ki te whawha? Kia ora. Oh. He tū ana ia me tōna patahi. He tū ngaungau tēnei. Korero mai? Tū ngaungau. Tū ngaungau. Ai. Hmm. He aha tēnei mea paraone? Ko te manga. Ko te manga o te rākau. Kōrero mai manga? Mana. Hmm. He nāi nei. Ka tiko hou nga pātai ki a koe. Pāpā ki te pepe. Pepe? Mm. Ko te pepe, ko tētahi kupu mo te pūrerehua. Mm. Pāpā ki te tū ngaungau. Mm, ai, ki te tū ngaungau. Pāpā ki te anuhi. Ai. Pāpā ki ngā hua. Ngā hua iti. Ai. Kei he te pepe. Ai. Kei he te... Oh, kei he ngā anuhe iti. Ai. Koina. E nāia nei, e he nahau ki te whakamōhio, atu ki a koe. He aha te taki ki ahau i nei mea? Titiro he porohita. Kōrero mai porohita? Porohita. E whā ngā porohita e te o roto, nē? Mm. Tahi, roa, tolu, whā. Mai. Nā, ko te mahi i nāianei, Ka utaina ēnei mea ki roto i ēnei porohita e whā. Engari, ko wai te mea tuatahi o ēnei mea? Hmm. Mā māma e whakamārama ki a koe. Ko reti? Ka kite koe ēnei mea? Hai. He kōpere. Kōrero mai? He kōpere. Ka, ka kite, he haere whaka te matau. He haere whakakaraka. Ngā kōpere. Ka kite? Ka kite la. Ai. Ko te ingoa o tēnei mea ko te mata ora. Ko te mata ora, ko te oranga o tētahi mea. I tēnei rā, ka mahi ahau i te oranga o te pepe, o te pūrerehua rānei. Me tīmata mā te māmā. Ko e te tīmatanga o te oranga nī, ko te māmā. Ko te te atu ingoa mo te māma, ko te uwha. Korero mai? Uwha. Ko te uwha. Hai. Nā reira, ko ia tēnei ko te mea tuatahi, kātahi ka tau mai ia i runga i tētahi rau kākāriki nei. Te tiro, ka whānau mai ngā hua, nē. Te whewa. Hai ngā hua ka mutu ka puta mai, ko ngā wāhi anuhi. Ko te te atu kupu, ko ngā whē. Kōrero mai, whē. Whē. Mai. Pipi. E tino hea kai ana rātou. Pipi. E kai ana rātou. i te rau. Ka Pipi. hanga rahi atu. Kanohi. Hai. Kia pēnei te hanga. Pipi. He pipi, ni. Ko Pipi. anuhi, nui tēnei.

Aha. Māu, e mahi me tō kotahi. Kia ora ana te. Ka taea e koe te mahi i tenei mahi, a te wa e hihina kui. Kei te pai? Yeah. Inoina, he wa whakapaipai.